Ral kan zamnak hmun ah mithi kan nei le tu he kan i vui kan ruak kan i hum lio si. Atu i thimi he a dam lio ah biaruahnak zong ka rak nei balmi si ai tong cangmi siani he nupi zong nei lomi ralkap pen sen cangmi a si hika a ralzamnak hmun he Ngasih khenh seh Lunglei pawngte ah seh. Tu hi ruak thlangtlak ni seh. Hika hin an ni matu lei an si tikah hin matu ralzam vialte hmunpi ummi an van chuak kho dih. Hika zawn ah hin hika hi pa pali cim ti seh min hi akum kum sawm ruk seh Lunglei ngasih khenh ti seh. Hika zawn a thlangte hi a umnak inn Ngaknu hi ramthar thlan lei ah vui ding in an kalpi. An timh cuahmah lio si. A video te zong ka van langhter te lai dam lio i kan bia ruah mi te Ralzam Kan khuasak zong hi caan van rau pah ahcun a fawi ti lo. Kan ralzamnak hmun ah kan zaw, kan fak, thihna kan thi. Hika zawn hi an biak inn Annih hi hika zuankhem i ummi hi a tam deuh hi veilo Khrihfa ah an Khrihfabu hi zumtu Khrihfa ti phun khi an si rua dah ka ti. Living Church deuh phun khi an si. A nungmi Khrihfa ti maw si. Le hi Khrihfabu hi hika khem ummi ah hin an tam cemcem an si lai. Le ka hin Master Lian Si nih hi Master Lian Si le mah hi inn saknak ding caah an timi si men lai hi a ṭuang phah ah a tam taktak hi.

kan sak ṭhan lai. Oh, si tak. Inhale. Oh, cancer. Oh. Zei bantuk cancer? Rul ei ti lo eh. Oh, ka kan rul ei nak nan tu piak. Nikan ni rul ke kan rial le. Hmm. Suan na kan to le. Oh. Ti te ding khau mo. Sei man ding khau lo.

a luhnak te si le hlan ah ti khan kan kal colh khi si a hlan ah cun kan thih le kan loh tikah khan anmah ramthar YMA pawl nih khan thlan an kan cawhpiak tawn an te le tu kha cu kanmah tein i cawh kha si ka kha ṭha ngai ve ko an te cawh kha mu Ka hmul rang thar thla tiah ka phar bal lo. Thlan hi aw. Khika lei bak cun khi hmaitonh te bak si khi mene chin sai kan ti la cu. Inn le thlan hi mu hmaitonh te bak an nun. Donghnak aju khi an inak khan pawng tiang khin cuk i vui kan hlau te men la. Nai tuk cang. Kan vuinak program kan van nei lai le video tong te ka van tuah chi lo lo lai. thlan hi a rak kau ngai mai hi thor thlan hi chak in van kai in van zuan than hin hi lo tui mong ti mo sin hi Rak kau ngai. Bo te pakhat ah, a bo zong hi a zum nawn te a si chung hi, zei ka ti lai, a zau lem loh. Thlang te pawl ah khin khin khi van i vui deuh si ko hih. Hi ti khin khi a va chiang taktak. Rak kau ngai he. Ram thar hi. sang lian ngai pakhat si le ramthar he ve lo hlan lio i matu veng rak timi kha si kanmah lei mi kha an rak tam tuk le matu veng ti an rak ti lengmang na tein anmah mizo lei nih khan matu veng ti khan duh lo i amin kha ramthar tiah an thlen ṭhan an ti atu veng si ti lo kan ramthar tiah auh a si cang Step pin tuah piak le tam ngai he um dan an thlan dan he tangai ka van chim bang khan tlang bo zum ti bak si ko he a zum ti an zum he chu zum la cun lam um e thlang tete ah hin ti bantuk khan khe khi ti khan a va liam tete ah khin

Thlanei zong ko si oh.